Kawuono wadwa puonjre wach a very powerful word. Nyasaye okelonwa mondo wapuonjre wachni kawuono. Manase, Nyasaye omiyo wiya owil gi chandruokna. Adwaro wuoyo kuom Nyasaye ma miyo wiwa wil kod chandruok ma wan-go. Nyasaye kende ma nyalo miyo wiwa wil kod chandruok mwakale. Wadwaro somo muma e chakruok prang'wen gachiel matindo prabich. Muma wacho kane kama. Kane pok higni mag kech obiro. Kane pok higni mag kech obiro, Josef nosenyuolo yawuoyi ariyo gi Asenath nyar Potifera, jadolo mar On. Josef nowacho niya, Nyasaye osemiyo wiya owil gi chandruok na duto. Omiyo nochako nyuode makayo ni Manase, tiende ni wich wil. Adwaro wuoyo kuom Nyasaye mamiyo wiwa wil kuom chandruok ma wakale. Josef ma wuod Jakobo no omiyo nyathine nying mawacho ni en Nyasaye osemiyo wiye owil kod chandruok mosebedo kokale. Nyinga iluongo ni Joseph Agali to aheroga nying mar Joseph nikech jonyuol seche mwamiyo nyithindo nying waparo ahinya to nyingego biro konyo nyithindego e yo manade. Nyinga Joseph kane asomo e Muma to onyisa ni nying Joseph tiende ni the son of my right hand. Wuoda mar bada makorachich. Ing'eni bat makorachich en bad teko. Bat makorachich en bad ng'wono. Bat makorachich en bat mar kwe. Bat makorachich en bad kingi. En bad telo. to mano miyaga jing'o kendo miyaga ng'uono mogundho e ngimana kang'eyo ni an Joseph an ng'at ng'uono an Joseph an ng'at teko an Joseph an ng'at kwe kaluwore kod nying ma an go miluongo ni Joseph the son of my right hand wuoda mar bada ma korachich. Janyuol seche mimiyo nying nyathi, kik imiya amiya nying ni isome Facebook kata ni isome WhatsApp kata ni gimoro amora mati ma, ni gima timore ni ikawo timiyo nyathi. Mi nyathi nying ma ka Nyasaye ka ng'ato paro kata nyathino koparo to bro konye to neno kaka ngimane dhi mbele kod nying mimiyeno. Josef nomiyo nyathi nying wuode mokwongo nowacho nyathina ni ibiro luonge ni Manase nikech en aparogo kaka Nyasaye osemiyo wiya owil kod chandruok masebedogo. Josef ne nobedo kod shida mane mano nodwaro ni wiye owilgo. Mokwongo nene en ng'ano maleko lek, ne oleko lek Kendo owetene nene kumor kode kendo owetene nene mon kode nikech lek ma nene oleko. Lek mileko osiepna nyalo miyo ji mon kodi, nyalo miyo oweteni mon kodi, nyalo miyo osiepeni mon kodi. Jacob Nene ohero Josef wuode, to kata kamano nene oleko lek ma kata Jakob wuon-gi ne nopenje ni iparo ni an kod minu kod yawuotu gi nyithiwgi wabiro kuloreni. Ing'eyo ni lek mileko nyalo miyo ji ochuki ahinya. Joseph nene oleko lek nene on kod vision in life. The vision you have in your life nyalo miyo ji ochukia i chieng' moro achiel kane no ore ir owetene mondo oternigi chiemo akoni ni owetene nonene mochako wacho ni ero jalek cha biro kawuono wadwaro tieke kendo wayudo nafas maber wayudo kaka wanyalo tieke ne gichano ni gidwaro nege. Bang'e Reuben obiro wacho ni aa, waling' e bugu kae, e, e, e bugo kae. Nene gikawo Joseph gi Luke giketo e bugo. Bang'e ka Reuben ne owuok matin, nene gineno ka jo ah, ka, ka jo ka, ka, ka jo Misri biro ah, ne gineno ka jo Misri biro kendo ka jo Misri nene biro nene giwacho ni we wause ni jogi, we wause ni jogi. Yes. Ne, ne, ne, ne giuse, ne giuso, da, ne giuso Joseph eh, modhi e piny Misri. Kane giseuso Joseph, Joseph ne nochopo eh, kendo ne ochako use, kochopo e chiro to chako use kaka slave. Nodonje e od Potif, Potiphar. Potiphar ne notiyo gi ng'wono. Kane nosetiyo gi ng'wono, chi Potiphar ne nochako dwaro kaka nyalo timo kode richo. Bang'e chi Potifa nene ohango ne wach. Bang'e Josef noyudre kendo odok e jela. Kane nodonjo e jela kanyo, nene ochako obet abet e jela kanyo. Ochako leko lek kendo ochako loko ni ji lek ma gitimo. Achiel kuom jok ma noloko lek owacho ni ibiro wuok bang' ndalo ma rom kama. To kiwuok ipara. Iwach ni, ni ruoch, ruoth ni an kae. Osiepna, ng'ano nene owuok kaka nene Joseph nene ochike, nene wiye owil kod Joseph. Mano emomiyo, da, mano emomiyo Joseph nochopo kama ochako wacho ni in ibiro luongi ni Manase, tiende ni Nyasaye momiyo wiya owil kod chandruokna. Joseph nene odwaro ni wiye owil kod owetene ma nene ouse. Ne odwaro ni wiye owil kod mama ma nene dwaro ngimane kendo ne dwaro tieke nene odwaro wiye owil kod ng'ano ma nene wiye owil kode ka nene en e jela nene odwaro ni wiye owil kod gigo ma nene owetne otimone ma ok oneno wuon-gi nene oneno ok oneno wuon-gi kuom kinde mathoth nikech mon ma nene owetene kodo e ngimane mago gin gik ma nene joseph ne dwaro ni ngimane obed Mama, kawuono nyaka Manase nyuol anyuola e ngimani. Nyathi miluongo ni Manase nyaka nyuol anyuola e ngimani. Wuora nyathi miluongo ni Manase nyaka nyuol anyuola e ngimani mondo mi wi owil kod gigo maricho misekale. Seche moko you, you are raped. in the when you are a child to gino osebedo e pachi nyasaye onyuol nyathi e ngimani miluongo ni manase wi owil kuom gigo misekale chandruok te misekale seche moko nene idak idak kaka nyathi kich ji nene kumi chiemo ji neni pura apura ni ji to nyasaye oseloko ngimani kik imak ni ng'ato nyasaye omi wiyi owil kod chandruok misebedo kikale. En Jehova Jire, o provide for us, omiyowa gigo mwachando. En Jehova Nisi, en ye bendera marwa mwating'o. En Jehova man kodwa e kinde ka kinde. Onyuolnwa nyathi miluongo ni Manase. Nyasaye omiyo wiya owil. Nyasaye momiyo wiya owil. Ok pesa omiyo, ok rieko nomiyo, Ok wuoyo maber kod ji omiyo, ok hocho omiyo, Nyasaye ema nyalo miyo wiwa wil kod chandruok mwasebedo kwakale. Nyasaye mondo ogwedhi ka wadhi mbele kod wende mwawinjo mamit. Erokamano.